Naye ekero kwanyorekanire tokomonyora ng'aki togokora? Ee, ata ase abwo bono tiganyare koba gakobekwa ase amaboko y'omonguru, achiche bwango iga, nere anyare koangama ekiagera tamanyeti eki agokora. Masoki Maria, gwaichoire eneema, omonguru nare naye, kwanyorire egesio kobua abakong'u bonsi, na Yeso omwana bw'enda yao nare negesio. Maria omotakatifu, ng'ina Nyasaye, otosabere intwe abasaria, Bono nase ekero gi'okwaito amina, obonene bobaigure ase Tata, na ase Omwana, na ase Omoyo Omotagatifu, buna bwarenge kare, bore bono,
Bono omogaka agosoka isiko, omong'ina naye gwachenire kwamatengerera egere abagaka ntoirwe. Ate are okwo komoboria, Mbarai barengeo? Oteba agokora iga, Abanto mbane. Abang'ina mbarenga ote okora iga mbatato, omogaka oyomo. Inche nabikoreretwe, bagantwera amate ya egekoro, bagateba inki mwabori na omogeni oyo nere. Naende ebinto ebi iga abanto bonsi igo bagotebu ng'a kende iga na omiamia orute gochia ekeera. rigende, tiga togiike ribaga ende ase eng'era y'omorero, naende gekobanyora kebanyore. Ase amarieta nkorokwa Peter Nyambega, nomoturunturunde bw'ekenyoro kia Nyakegogi A. Botuko chisa kianda na echidaeka emerongo ebere na isato, Dina nang'akire esimi ontebie ng'a omogaka one iga asoka isiko lakini omborire taiyo. Chiaika saa nane, omogaka oina riairana gochia otorangeria twacha. Nachia korangeria Abisai. Ekero narenge mwa Abisai namotura twacha aa, nanyora John oikire oo, na omong'ina Nora baikire oo, na intwe ntwabeka amasabo twamosabera, Perisia omosabera, Dina Nora osaba, twabuta egachia yaba chinsa ikomi na emo, nabo twasoa korwa agwo twagenda. Lakini rende ekero tware koboria nyambati ng'a ng'ai kwagenda, iga arenge nogokora ogokora gw'okomotwe obo iga, ogokwana atare gokwana. Bono inche gento eke nare gokerora igo togokeigwa, naende bono oyo na obosubwa obonene sana ase nyakegogi ng'a abarogi mbaro oo, bachakire gotaria aba abagaaka. Bono omogaka agosoka isiko, omong'ina naye gwachenire kwamotengerera egere abagaka ntoirwe, Omogaka naye gwasoka, omogaka naye gwasoka, omong'ina gwasoka, gwatengerera omong'ina gasokire isiko, ekiagera egento eke bono negento gi'obokumu kere ekebe sana. Naende onye abarogi bakora oo, gaki amasabo aya abekirwe, motare gwancha ebinto ebi obwate ochia otuguta eroche, omogaka onde chiaye okure iga are goteba ng'a ruta amaraba riko, motakoruta amaraba ai riko onde amache aire gochia maate abarogi obosire, naende nyambati tiga akwane. Aye ore omorogi naende nomanyete ekiare bono chire chiao kare gotora, gose nkwarenge aa, genda sibore ebinto biria gwakorete birwe ororo nyuma otarakorerwa egento kende ekebe na Nyasae. Tari intwe togokorera, Nyasae ogokora ebinto ebi, ebikone bi Nyasae ngocha bire. Korende togoteba ng'a nyomba tiagwene, akore emeremo yaye buna are gokora. Abarogi tigenda ritaya motimokeka, tiga oborogi. Onye naende kore omorogi ochia korora ogokorokio gose mokamura ogotiga, tiga pi. Abarwoti babotigwe, nyakegoki gantwe gane koigwa ebinto ebio. Korende amasabo abekirwe, tiga Nyasaye anyakore ogwancha kwaye, nyomba tiagwene.
Ase amarieta inche Danieli Machoka, mogaka mogire, oyo nyambati mogisangio one are, otosinyaine oboremo bwaito nabo twaumerete aa. Bono eke negekone naigure giogokumia, ntana korora, nkoigwa nde chinse chinde ng'a abanto batarigwe, bachire batari gokwana. Bono bwakire bono mambia nari ngocha konyora oyominto noro oire amabere, nere ogocha gontebia ng'a ase ebikone biatobereire seito nyakegogia. Nonye noyokorete aya ase mogisangio ona, amobwatoke, akwane, akore ebinto biaye ebi akona gokora nka. Ase chingaki echi amang'ana buna aya iga yogokiria omonto, yogotaria abanto, aetete kare. tigaetwe nechingaki, naintwe tobe abanto twamomanyire Omonene, togenderere komosasiima, atokonye atorusie ense eye iga, na obuya bwaito boria twakorire. Lakini obobe buna obo bogokorekana, tiga botugute rware, Nyasaye atosesenie. atoe amatuko amange tomenye buya. Igo ase abaminto, tiga togikerie amang'ana aya, Shetani asindwe katika jina la Yesu, nyabati ominto akwane, agenderere gokora ebinto biaye buna konyara gokora botambe, mbuya mono. Ase amarieta aya nkorokwa John Joseph Mugambi, Omokodineto o Kisii County. Igo narenge nyomba mwane, mwalimu ngakare komwakera esimi ogontebia ng'a minyoka gocha, ase nare tokogenda. Iga nakumeri twaikire Nyakegogi ase chinsa echi iga, namanyire konyora ng'a omogaka obeire na emiaka emenge, omogaka oyio Samuel, iga nakumeri ng'a niga anyarire koba gagotarigwa obotuko obogima, Ekere nanyorire abanto baichire ase enka yaye. Ekere twakorire ororo, igo twakorire ogosaba, naende twasomire amarwiko, naende narenge koinyoria abanto baminto ase Yohana ikomi na inye omositari omotang'ani mpaka oyo ogatato ogoteba ng'a, Msipitaike ndani ya nyoo zenu, mumwamini Mungu nami muniamini, katika nyumba ya Bwana kuna makao mengi, kama sivyo nisingewaambia kwamba naenda kubateng'enezea makao. Nare goteba ng'a moichane ase chinkoro chiaino, Ekiagera enyomba ya Tata nere nobamenyo obonge, ng'a nonye noyokorete ring'ana eri igo togosaba nere, anyare koba gagokuneka, ekiagera abasasiroti baito baretire mpaka ase chinyomba ase tomenyete chichumui ya nchire ororo, ng'a nonye nekanisa yaikire ororo, kera oyomo abwenerete gochenchia, ng'a onye nonye tari Katoliki yoka, chidini chinde ao ao, Twensie tokorandia ng'a ebirecha bionsi pi binyare koba bikogwika, buna tokonyora ase Abagalatia egesieri kia gatano omosare ikomi na kianda mbaka emerongo ebere. Gaki Abakristo baminto narenge gosaba ng'a ase engencho y'omogaka oyo iga, ee, tiga anyare koba gagotigwa, nere akore ebinto biaye na tari omogaka oyo iga bweka, ng'a nonye nabana baito, na abande mbare ororo bakoroga abana bande, bagenderera konywa amarwa, na abande mbakogenda esukuru. Narenge gosaba ng'a goetera ase engencho yaigo, batige nonye nabasubati baria banywomirwe, na barabwo banyare koba bagotwora chinka chiaba, na barabwo batware omorembe. Na abasae abake, baria baimokire ng'a nkogenda bare esukuru batigwe basome, ng'a nonye naboigo nabanyuomire, na barabwo batigwe batware chinyomba chiabo. Abarogi aba iga. ekiagera bonsi mbamanyire. Monto tagoteba ng'a tamanyiri na monto takorwa bonsi aria achiche enka. Abanto nkorwa iga iga bakorwa, batige bwango, ekiagera omorero ochire, ng'a naende nabo okonyora ng'a ekero akorire igo, nkonyorekana are. Bono nkobatebia abaminto, Ntokogikeria egento ekiiga kere, erinde totware omorembe. Togikerie, tokegikerie, totebe ng'a ishinde kwa china ra Yesu mara tatu. Ishinde kwa china ra Yesu. Ishinde kwa china ra Yesu Kristo. Ishindwe katika china safi ra Yesu Kristo. Abaminto bane, tiga tosabe omogaka oyo iga atware efamiri yaye buya, na abande ase chinka chionsi pi bonsi baetanane iga iga, na barwe bamenyere omorembe, na abaminto bonsi baria bakoraria omorembe, omorembe otigare. Naye ekero kwanyorekanire tokomonyora ng'aki togokora. Ee, Tata ase aambu bono, tiga anyare koba gakobekwa ase amaboko y'omonguru, achiche bwango iga, nere anyare koangama ekiagera tamanyeti eki agokora, nigo nasabire ayio onsi ime y'amabera a Kristo Yeso Omonguru oito. Amen. Amen.
Ase amarieta enkorokwa Francisca Kemuntonyambati. Ase rituko ria rero obotuko bwa rero, chiarenge saa sita na nu- saa sita chia botuko, omogaka ominto agateba nende yamosarekeire, agasoka isiko na etaya. Ekero asoka isiko na etaya, akairana nyomba. Bono ekero airana nyomba, agasoa nkoro arare agakung'ia akega agasoka. Ekero asogete asogete agatiga etaya nyomba akaye- akagenda. Ekero agendete nabo agendete egeke kere egetambe gegoika saa na keyaigete saa nane, ende ekang'a ng'a naki bono omogaka ominto asoka korwa nyomba, ng'ayie agenda. Ende yamosarekera agenda ogunse, ogoya, naboka, engo enda yanyanga naboka. Ekero naboka korwa nyomba, nagenda isiko namochekia echi oigire ende ase achiete, ombora. Nairana gesona naonchoka na egesona, ndore gose ogwete ande, Ekogera nabo oranyore aagoyete, rende onye ominyogete mono, nabo okonyora ogoyire. Aka, ombora. Ekero ambora, nairana natura abana ase baraire obotuko, nabatebia, narangeria omwana okorokwa Cynthia na Bochere. Nabatebia, yaya tata omino nabo arwe nyomba, oteba enda yamosarekeire, lakini tachieti ko tarairana. Timaeti bono iga ase are, saa singine gose oranyore na edeni yaye achie korigia, akore transport ase are kogenda etown, Twakwana na abana, naira nateba yaya, tiga bono togende ng'ende ndare, tindochia are ase are lakini tiga ndare, mambia boki torore ase agosokera korwa. Nairana nyomba, ekero nairana nyomba ebirengererio biang'ichera chia ekiango chianga chiaye esichire, orore gose nochire. Chirenga chi'amaberera rende nachigocheki nanyora egoti noyo erasungete omosungo, na egoti nere akoyeria chinsiaga nanchete koyebeka ekero akobekerania nore ibere isato nanyora noere. Chibuti chiaye akobeka ekero ki'obokendu nanyora noyo chire ase chire gesona. Mafuta eye agochiira mogunda nere abeke eyagosokera rende gose ekero asokire gochia are noyo ere nyomba. Bono nabo natetemeka, nateba, Yaya bono ng'aki omogaka oyo agende nataka koira kosa abore, rende are nasinyo korara, naisaransa. Riria naisaransa, naigwa esese ekobuga isiko. Ekero naigwa esese ntobugate agasese agake iga omonto gagocha nabo okogwa ekero gagocha, nage nachigwa natenena gesieri. Riria natenena gesieri narora ng'a etaya eye yamoregete yaoroki rikongori bosio bwane, namorora ogocha osusubarete okorete amagoko iga. Okonya gotacha ng'ora, ng'ora, ng'ora, ng'ora. Nachia komorangeria, nyambati, nyambati, taitabeti, nyambati, nyambati, taitabeti nonya. Bono rende ekero ataitaba, osuka ng'ora, ng'ora, ng'ora ochia okwama, osinyugute ara. Nachia namobwata okoboko, ekero namobwata okoboko, namosapotia gochia nyomba. Ekero namosabe otigwe chinyomba, nachia komoboria rende ng'ai okorwa ekwarwara ng'aki oigwete. Are kombo akomorangeria nyambati obo mm, ogochia komoboria ng'ai okorwa mm, ng'ai oigwete bobe mm. Bono rende gaki goikera iga abwo, ebirengererio biacha, buna ekemi eke abakatoliki rende abase abakirisito ntobwate amache ya egesio, nabwate amache, namosibia naende namosiarera. Ekero nabokora boigo, natwara oboremu bw'okogenda korwa nasoka korwa nyomba naimokia amache ndegende egesina egekombe, nasoka naro gochia isiko naende kogenda gotura abana korwa nyomba esiko barenge bache, ba tobere na barabwo barore naki tata omwababa. Bono goikera abwo ekero na abana aba bacha, twaikaransa na barabwo twachia bachia komorangeria tari goitaba, bachia komokwanera tari goitaba. Bono ebirengeri biacha, nang'ea korangeria abanto baminto bare surrounding iga iga, nabaakera chisimi. Kobaakera na gaki, ninchuo narorire ebikone, omogaka ominto aso asoka saa sita, oteba nebe enda yarenge bobe, omoiso oche ogenda saa sita na nusu, korwa ritachieti koirana. Ninchu gaki, morore gaki, na obokong'u bwa mbere eira. Noro abana barabwo ekero bamboorire ritang'ani, bamboria, Inki kiaria tata omwana oyo omochake korera oyio ore Cynthia, buna tata aakwa? Ase eng'encho riria nabaeire ritang'ani eripoti, buna tata omino takoreti ki? Taiyo. Nabo barera. Bono rende aba nakera chisimi, nakera Peter, nakera Abisai, Abisai yaba motecha, nakera oria na omotitiku, nakera nyanduko, Wilkista, Rende abande mbacha goirikista nabo okonyora na okomegeka omanyete abanto nabo okwo bagosoka ekero baigure eng'ana eyio, obo ba rende mbacha bacha. Mpaka yaikera iga iga ntwabera nyomba iga iga bacha saa disa rende na nusu, babuuta, babuuta, bakora amasabo, bagenda saa kumi na moja. Bono saa kumi na moja eye. Omwana apiturisi, nkaige chirani yane aro abwakire, tiga mboke nere moture nere ache gosudia, naki inki kiaria ise moke? Naye ndabaka mwaye twamorangeria ocha. Ekero acha twabuta ake igo, bono husuni eria yogokira nakirete rende nacha naruta egekure omwana ominto Evanisi ocha, twarabutanka iga iga, Evanisi naria ekero Evanisi acha naria twang'ea konya komoboria, twanyora ochakire gotaboboka. Ogotaboboka okoira akoba, tari gokwana na monwa, Lakini chisaini na riachaka gotokora chisaini, ninki kiare? Mpaka bono goikera abwo iga buna abanto baminto bachire aiga, abanto bakorire amasabo, bakatikista bachire, goikera bono buna twaikeire bono iga. Bono ogosaba kwane ngosaba na gaki Tata Nyasae oria ogotongete mwanyabanto, onye kingoserete mwanyabanto ebare gocha bantebi nadina, gaki notogoserete edeni ere iga na iga, Gaki toakane, rika ekero bagotoma Saitani gocha iga iga ache gokora amang'ana aya. Gaki nasabire ase abanto baminto baria mwachire iga mwabechire koba ekirori ki'omogaka ominto nyambati. Gaki abamalaika baitoroke korwa igoro batagware enka eye banyare anyare gokwana ase erieta ria Yeso. Ate are okomoboria mbaria barengeo. oteba agokora iga, abanto mbane, abang'ina mbarenga ote okora iga mbatato, omogaka oyomo. Naki ba mba nkwabarora, egetambaa nkere ekero abwate iga aria etwacha twaika tu bono, a- ebamotubete iga. Bono aba naende ekero bamoirete, ebamwagete iga, bakamonkure bakamokuna gochia iga bakamotuba okuneka omonwa. bakagenda nere, bono ekero okomoboria nkaikwa abago ko bagochia, agokora chisaini ng'a nya tochi komoboria nyakegogi, okore omotwe yaya tin tari ororo, nyankware oite aba ee, nyankware akagenda iga, akagenda gochia abwo iga. Bono ebarenge abanto bane, omogaka oyomo, abang'ina batato. ebetubete ebitambaa, mba twamoboria otebire tambamoeti gento arie, ebachiete okogenda gwoka na mochie omonto mbabogereti, kende tabarochi ebetubete ebinto amato bosio.

Twanyora abanto mbare abange goetania emia eyemo na hamsini, na omonyakerogo oino arenge, omong'ina bw'omogaka oyo namoboria ong'e omogano, narente amache egesikoruka, na twasaba, naboria abakristo aba, Inki moganetie omogaka oyo anyore? Bonsi bantebie totagete aigo komonwa na amaiso aye na amato aye akwane. Twaira egeka gi'ogosaba ang'e nchitaeka ikomi. Twasoma ebibilia eria korwa ase evanchiri ya Yohana isano na ibere, omositari o gatana kabere goika oyo kianda. Twateba iga, Saba na moegwe, tura na moigorerwe, rigia na monyore. Ekeiga nakio omogaka oyo igo otaretigwe, Samuel Nyambati, aganeti akorerwe, ng'a otosabire goetera ase amasabo aito, anyare gokwana, Oturire Nyasae amoigorere ebisieri akwane, orangeirie abamalaika na abatagatifu bonsi nere akwane. Na intwe buna ekerisia, gose buna abakatoriki na kanisa ende yonsi, egekogania omorembe na ebisio ase chifamiri chiaito, na bonsi abache agaiga, ebacha komong'aneria amaya, anyare koigoka. Yeso Kristo natebetie abatomwa baye, Genda ase ebisaku bionsi, mobaorokererie, oyoregeene, momobatise ase erieta ria Tata na eri'Omwana na Omoika Omochenu. Agakoora ogoteba iga, Korwa bono iga nonde amo nainwe goika omoerio bw'ense. Ngokoora nainche ngoteba iga ase okorandia kwane, Nyasae nigo atotongete, tomomanye, tomwanche, tomoererie toche gosasuka amo nere emiaka etakoera. Aba bonsi bataaretie omogaka oyo iga, nabana ba Nyasae bare, nebitongero nebitongero bia Nyasae bare. Tiga abana nabarabwo barue ase omosunte, bataare ase oborabu. Okogania gwaito buna ekerisia, gose buna abarandi abasasioti, na bonsi baria bagokwana erita ria Nyasae, ebatagete kera omonto arue ase omosunte ache ase oborabwo. Tokobasabera amaye nabarabwo bache inchi, egera amarieta abo ache gotoka ase egetabu ki'obogima, na barabwo bache gosang'ana Nyasae. Saitani anyare kobua batare ase oborabu goetera ase Yeso Kristo oyore Omotoori oito. Asanteni sana. Nyare koiraneria Okwegena intwe buna Ekesikatoliki, Amache aya iga aeire egesio, Amache naro ay'engencho enene, ase batisimo, na ase okoaina nonya nomokristo okure, naende amache aya naro arusetie abana baisraeli ense ya Misiri bakamboka oroche ekero Nyasae atebetie Musa, Aaka enyimba eyio, agaaka amache enyimba egaatananekana, abana baisraeli bakarua ense eria bachandigete. Ase igo, amache aya egesio buna intwe Abakatoliki naro agotwaatana na atosibia twaba abachenu, chinkoro chiaito chiaraba. Naki ekogera natumie amache aya egesio buna Omokatoliki komosiaria na komosiibi, egere Nyasae abambore omonwa oye, ebikoba biaye bigoke, anyare gokwana.
Tata, na Omwana, na Omoika Omochenu, Nyasaye oito ore igoro nigo twabeire na obokumia okonene tata tiga ntang'ani amasabo gocha ase ore manye gokwana. Omochenu ore igoro abanto bare iga iga nabo baroche chinayi na bachire igoro ya Samuel Nyambati omwana one na omwana one are omwana o tata moke. Nyasaye oito ore igoro bwa emeganda Kora okobua, kora okomosansora, akwane omobisa nyachieni intwe onde tamoroche nyambati tamoroche lakini banche bamobwate oke anyare koba agagokwana anyare koba abana baye babe bakonya komorora kera engaki. Bono twensi abatore iga iga igo tore na ogokumia iga amanyinga akominyoka omobere ebi mbianye gokorekana. Ayio twasabire tata ore igoro tata bwa amabera tororere amabera aya nyakegogi gaki erieta eri ne ribe rigorokorora bono iga na rero binto ebi mbiyo tata nyasaye sansora abanto bao bagotunyane bakomanye omochenu inche na abanto bao chireti etame goetera ase chinguru chiao na amabera a kristo aye omotoria bono tiga inyare gochaka iga. Inche nateba ng'a nakoreretu bo, ee nakoreretu bo amaene, korende Yeso ore igoro nabo anyanchete mpaka bono mpaka ngacha konyora abanto bane, nakoreretu ekero mbwate omwana oyomo, mwana oyo okorokwa mokeira, bono kare nigo twasigete abang'ina sana, ekero twasigete abang'ina nigo bare gototoma amasaga, twagenda twachi twakora ntware konywa amarwa. erinde abang'ina baria bachi baa abatata aba- ba bakobiara bachi bakora ki, bachi banywa amarwa aria, aye kwagenda ka, oria mwakorera risaga onye ore orenge omonto bwa mabera orosie erongori, aba totari konywa twanywa erongori twakenda kendi twatama, twatiga abang'ina baria bagocha konywa na abagaka amarwa aria. Bono rituko erimo nagenderire boka bwone, nkoigora ande, naende abanto aba bake mbari mbamanyeti binto ebi biane inche. Na riria baria bonsi barenge abwo nonye na abankorerete nkare bakwete, mbaiyo. Bono ngocha koung'ana egento giankuna, omoerio namanyete buna nabete. Omogakabaransi bono ekero agochi gocha, akonyora na omonto oranga chai na egesieri, inche nabikoreretwe, Bagantwera amate yegekoro, bagateba inki mwabo oria na omogeni oyo nere, nabo nabete buya, Nyasaye akababwatesia gaki, bakaba abaminto bagantiga, ngacha konyora abanto bane, bono nabo Nyasaye anseneseteti mpaka buna bono onde iga. Naende ebinto ebi iga abanto bonsi igo bagoteba buna ng'a, genda iga na omiamia orute gochia ekeira. rigende, oborabu bwachire, Yeso ngoakare nang'gi ng'a mbwati kamotore ki? titori koigwa, korende oyo okorete aya, gaki Yeso abwate kenyambati akwane akore ebinto biaye, gaki nyambati oyo omotayo aywo okonya koninga oyanchera agokora echio chiombe chiaye inki abwate? tabwati kende, omonene. Tata, ayio naro nabwate ngokwana, binto ebi tibiri rero, ebinto ebi mbiakabeire ba, omonto gwatuerwa amateka, gwatuerwa iga, oyio ochi gotaka obokonyoa iga ore buna eng'oong'i, korende nyasaye agancha nkaba moyo, inche nyasaye ntotamerete, naende riria abaroche naende tokari korora, yaya. Kare korora omorebi bw'omoregeru nonto bono nkomanya tori ee ng'a oyo tabwati kende rende naki torakore bono ng'aki rende togoteba ase erieta ria Yeso gaki naki togoteba. Oraiga mambia buna bono iga achandegete emori yaye konya akoretera obonyangi nonya konya koira amang'ang'ura igoro gaki mbabwate amaabera Yeso. Tiga togiikerie bagende ase eng'era y'omorero naende gekobanyora kebanyore, baminto gaki aa nyakegogi naki erieta rigosareka bobe iga bono iga, ochinche erio nakwana nkare riare na abanto baria ba kare bonsi oyonkorera taigo iga akwete, Nyasaye nabo anyanchete inche noo onde rioka nde moyo eh, noo onde iga, bono rende inki baboria na omotayayi. Na omotayi ayurende nere oyo okonya korigia ng'ina iga agendete taiyo iga agokorora, omwana omwabo nere iga achiete akaombogana gose ng'ai achiete akaoonia oboremo agakora, onye mbati bweka nere ore atabwati kende, gaki tiga bamobwatoke gaki. Nonya nomorogi igo gaki gochi omonto ogokoroka omorogi natori koroga yeso, amina gaki bono buna omwana omwana buna omosubati oyo akocha korera iga tata abana bane moroche mbuya oyo obwate amanyinga amabe naki akoigwa manyinga akong'osa omwana omwanyabanto bono ege igo tokonacha iga intwe tori konacha kende ntori nyasaye tiga babwatoke onde tabaroche batige naki twagwakire chingumi twakwarokiri kende gionsi twakwabeire bamwabere.
Ase amasabo aya iga tokorwa, etogosaba ng'a intwe mwanyabanto na eriroba na ase riroba nonye ntwarwete naende ntoirane ororo, korende togosaba baria bare ase omosunte ime, Tiga nabarabwo moonchorerie batare ase oborabu, babe abana b'omogaso. Nyasae tagotongete ochie kogenda ase omorero bw'emiaka yonsi, korende nigo agotongete omomanye, omwanche, omoereri moche komenya nere ase obonda bwa igoro. Igo abamwanyabanto bakorerete omogaka oyo iga iga, Onchoka naye, obe omwana o Nyasae na omwanchi bw'ekerisia. Tiga tosabe ase oboamo. Ase erieta ria Tata, eriomana na eri'Omwoyo Omotagatifu. Amina. Tiga tosabe oboamo ase areria enene Kristo atworogetie. Tata oito ore igoro, erieta riao risikwe, obonda bwao boche, ogwancha kwao korekane ense aiga buna igoro. Otoe bono endagera yaito ya bono, otorusie ebibe biaito, Buna ntotiga abagotochegea, tobaisa gotoyeka ase ogoteemwa, ineo togwenerete korwa ase obwensi. Amina. Goetera ase Baba Bikira Maria enting'ana y'emerembe, tiga tomoborie nere atosabere ase oboreu bwaito tobwate. Abakorete aya iga nabarabwo bachenchi, bagoonchokire, babe abana ba Nyasae. Masoge Maria, gwaichoire eneema, Omonguru nare naye, kwanyorire egesio. Kobua abakong'u bonsi, na Yeso omwana bw'enda yao nare negesio, Maria omotagatifu ng'ina Nyasae, otosabere intwe abasaria, bono na ase ekero gi'okwaito. Amina. Obonene bobe igoro ase Tata, na ase Omwana, na ase Omoyo Omotagatifu, buna bwarenge kare, bore bono, na buna bobe miaka yonsi. Amina. Omonene Nyasae, Twachire asore mambia ya bono, ase engencho y'omogaka Samuel Nyambati anyarire gokorerwa egekoro ki'obosooku. Omonene togosabera baria bonsi bakorete eng'ana eye iga, tiga bagonchokere na barwe bainyore ng'a nkwabatongete batare ase oborabu botambe. Omogaka Nyambati obeire omogaka omogotu obwenerete gosikwa. Na abana baito tokobaganeria abagochia chisukuru, tiga babe bagotigwa bakore amaya botambe. Twensi amo abwo tomenyete ase oboiko bw'ense eye iga, tiga tochenji torue ase omosunte toche ase oborabu, tiga Nyasae o Ibrahimu, Yakobo, na Isaka akore egekone ase omogaka oyo iga Samueli nyambati, na ere oromeme rwaye roigoke, akwane, Amato aye atiinoke, anyare koigwa, amaiso aye aramoki, Anyare korora atare ase oborabu, omounguru otoigwe. Omounguru koranche otoigwe. Tiga tosabere abaminto bonsi baria bangire gokomanya, bangire gocha ase ekerisia, bangire gocha ase egesasimero kiao, ng'a nabarabwo obakune buna aba bakorete egekore eke iga bagwonchokere. Omounguru otoigwe. Omounguru koranche otoigwe. Togosabera omong'ina oyo iga ogenderete korera oye na abana baye, Ng'a aye obe omoremi o beene, okonye omogaka oyo atumoke, omong'uru otoigwe. Maria Omotakatifu ng'ina Nyasae, Omotakatifu Paulo na Petero, Abamalaika na abatagatifu bonsi bare igoro, Omotakatifu Samueli Nyambati, omong'uru abe nainwe. Tiga Nyasae omobiyo onsi anyare gotosenyia namaache aya aiga, egesiogera omogaka oyo aigoka omonwa oye, oyo ogotosesenia Nyasae Tata, Nyasae Omwana, na Nyasae Omoyo Omotagatifu. Amina. Tiga tonchokere Kristo amasabo aito aerire. Ase rieta ria Tata eri Omwana eri Omoyo Omotagatifu. Ami. Motigane omorembe na moganerie omogaka oyo ne family yaye amaya momwanchire atinoke. Mwanchire atinoke? Mwanchire aigoke amaiso aye? Gwanchire oromeme rwaye rokwane? Abamorega amo akorete bo, ngwancha mono omogaka oyo akwane? Nboki ng'a okoboko igoro baria banchia kwane, Mbuya mono, mbuya mono, asanteni sana, nyambati kwana bono, mbuya mono. Naye omong'ina rema, omogaka oo ngokwane, nonya abana aba akona korera, omoga omong'i omogaka nkobwene are, asanteni sana, mbuya mono. Bono buna mware mwatebire gotakwaneti. Basi, abaminto aba more iga iga nabakwane naende mbuya more? Mbuya mono. Korwa amasabo achagete gokorwa chinsa kianda chia mambia goika bono iga ne chinsa inye ne enusu insa ata ne rigereti, omogaka Samuel Nyambati oatoire erieta riaye, otatiga bono iga taranyoa chinguru chi'ogokwana kogamba mono buna moroche aikaranse aiga ekerogo nigo agoyete. Goetera ase amasabo arure iga iga ne chikanisa ao ao, na gwetera amaache egesii aya iga twamotunia, amochenirie oromeme rwaye rwakwanire otebire nkorokwa Nyambati Samueli, oyo nomogoko omonene, naba iga more iga iga mwamwancheire okwanire. Aba iga mwamosibora korwa ase oromeme rwabo, twabaganeiri abanya, Moonchorerie chinchera chiaino, motaraba eke, motare buna abana b'omogaso, naende mwagenda ase ekanisa mwasaba. Tumsifu Yesu Kristo. Kora iga motebi ng'a mbuya mono baba iga mwamusubora mwamusubora mbuya mono iri riata bono iri riata mbuya mono mbuya mono mbuya mono mbuya mono asanteni sana mogenderere komosaberania nyambati tinangondi naro buna kwabeire Me- nyamati magotenena totari gochia nyambati Rigereria, rigereria iga monyamate, rigereria bande bagotobwate ase ime. Mama bono nyambati o- ochakire korigereria abanto, rigereria abwo, kwarigereria gocha onchoka ngochi maega iga, rigereria baria aba naende onchoka iga, bakorire iga bakwane, bakwane iga, bakorire iga. Mama monyamati ogo okwane, kwana naba egetambe estudio, bakwane na amagoko abere iga, bakorire iga, na- nokoboko okonde imokia igoro, baasi. Bata enyambati okorokwa.
Erieta nora kemunto, John, inka niga nyambati noyominto nka nche mokamura omwabo. Naigwe esimi omogaka oakeria esimi chinsa kianda chia botuko chiaenge chinsa kianda iga nenusu, omogaka okobwata esimi naigwe ogokwana. bweresa ng'a ing'a nyamba Tina bweresa omogaka one nigo aigure ebikone biambereire aa nyambati tari gokwana aa soka isiko ochire gakirete. Twakora kende twaboka twaika nyomba iga iga twaicha twanyora nyambati noo aikaransete abisirie oborangeti obokendu, twaikaransa twabake iga abaminto bacha twamomotitia gocha ritoicha na berisi na oyominto. Abisai, twaicha rende twachia korangeria nyambati, nyambati tari gokwana oko onye kogwa um um um twa twakora amasabo nasaba, perisia osaba, na abisai osaba, twabuta mpaka bwaki twasoka bono isiko inche naenda nachia gokama, bono gaki igo togosaba ng'a mbikone kiebi. Gaki motagwancha nyamba tiakwane, inche egento kiane ekerenga kiane nyamba tiominto tigakwane gaki. Intwe ntomageti abwo bamotari naende ntomageti gose oborogi mbore oo bono iga bono bono bono, kira omonto gaki tigaonchoka onye na oborogi bokare. Gaki inche engosaba nyamba tiominto abe ga abe akwane. Ayio nainche naro naroro ase obotuko bwa rero.